Nigeria eh, Nigeria na full soap opera, Nigeria na full soap opera. For Nigeria you no need Netflix, you no need DSTV, you no need anything because every day na so so different drama dey happen. Una know the latest one eh, na the one about Senator Natasha. That woman eh, in fact make she go work for secret service. The woman, the moves wey she make eh, even James Bond dey learn for where that woman dey. Una know di latest na, for those wey no, for those of una wey no know, Senator Natasha na senator for Nigeria of Kogi Central, from Kogi Central. So she dey represent Kogi Central, so hmm, na so one day for senate o, she just dey dey do her own jejely, na im dey tell her say make she leave seat wey she dey, make she go di next seat, make she go another seat, di woman say no, lai lai e no go move, na there yawa gas, everything dey happen, before you know, dem suspend her. that time when they wan they dey suspend am na she come come out say hey, e get the wetin the guy dey do o wetin senate president dey disturb her you know na e dey disturb her so she come say e dey harass her so as a result of that sha six months she don comot okay that one do abi una say make she comot she don comot for six months for una now she wan go back to her people for kogi state the people wey she dey represent na bad thing I no think say na bad thing o. She plan say she dey go, at least make she rest, make she get herself back na. If that kind, if you get wahala, no be people for house you go meet. So Senator Natasha say make she just waka go Kogi State o, make she go meet her people. Na im the governor wey dem dey call Dodo abi na Beans, I no know im name o, na Ododo abi na Beans, abeg make una put am for comment. Na im e just give law quick quick, e say make no convoy come um Kogi, make e ban convoy, e ban large gathering, say make people no gather, make people no do gather, make dem no gather for any reason. Ha! But Senator Natasha now, e no know say the babe get Jane Momo wey she plan. before you go say Jack Robinson, before you go say moi moi and beans, na so she just use helicopter just enter Kogi. Wetin even trip me for the fact na say no be say she even enter with helicopter na how they even receive that woman they really love that woman o for those of us wey maybe go dey think say ah she they no really love her you just enter like that that woman um they love her o her power her influence for that kogi stand gidigba as she just enter na so they start to hala hey hey they welcome her they speak language na so she sef dey gyrate she just she sef just dey accept them Na so e be o, wetin even dey chill me pass na all dis our governors, if to sey I be di dodo, dat governor wey dem wey be dodo abi na im name na dodo or dodo I nor know, di governor e for just respect im self sey, e for just respect im self sey anytin wey happen for Abuja na Abuja matter, make senator Natasha and senator Akpabio make dem deal with dia wahala, im for just mind im business but now e come put hand for di matter. the thing come be like say at the end of the day e come make am look so funny e come make am look so funny people go come dey say in fact e come be like say the more they dey try to suppress her dey try to suppress Natasha Senator Natasha the more her light dey shine na so e be o if you dey do something people go try to suppress you but if you dey do the thing you dey consistent you dey focused you know why you dey do am na so your light go dey shine as they dey try to bring you down na so your light go dey shine the governor for just respect himself say this matter no concern me o Make na between two people, make una na Abuja matter, I no dey Abuja with una, make I face governance quick quick quick quick, e don make law say make dem ban gathering, make dem do this, make dem do that. I hope say na so e dey make law quick quick quick quick to help Kogi people wey dey suffer o, because the way e just make this one quick quick quick quick just say make dem no do this, make dem no, I hope na so e dey do when people dey hungry, e go make law say oya oya make una come collect food or make I do something to make Kogi state better, e for just face im government, leave Abuja people for their matter. make dem dey fight their Abuja fight abi wetin una think make una put am for comment o oh. but one thing wey I know say if I need person to help me do any James Bond moves I go employ Senator Natasha that woman eh she be correct babe abi wetin una think put am for comment I don talk my own o oh. till I see una for the next video when I go talk about something when una go like well well una do.